Ech begréissen Iech hei zu enger neier Folg vum Pokémon Let's Play zum DLC. Hat d'lescht Geheit dat Spillche gespillt? Ech hu bëssen am Internet recherchéiert an ech hu dobäi erausfonnt, wann een dat Spill op déi lescht Stuf giff packen, kritt ee souguer nach e Scheini mam Faxo nogehäit. Also et ass schonn, d'Minispill ass interessant am Sënn vun du kriss schonn DLCs an ech weess net wat, muss mer mol iwwer maachen. Keen wees et. Ech meng mir gin mol einfach kucken hei hannen an den Eck op mer elo kënnen dohin a goen oder net. Sin mir war wierklech op dem Fest hei am gaangen an den déi schéi Geschicht beim Fest. Ok et gëtt spannend elo. Sou man hei mir dréinen eis mol einfach hei em. Mir hun dat Portmano net gesin. Dat Fest hei ass schéin. Fannen et witzeg. dass de wierklech do déi Situatioun hues, dass de d'Leit net erkenns, Pikachu-Mask géint déi richteg Mask. An hei gesi mer dann elo de Männchen, dee wahrscheinlech eis Mask geklaut huet. Ech kucken dann, vläit wéi maache mer dat elo am beschten? De Problem, si mir elo eben de Problem, datt mer ze staark Pokémon hunn? Ech hëllen hie mal einfach no vir. An dech hëlle mer ganz an. An de Manfred hëlle mer och einfach no vir, fir dat mer elo iergendswéis mat eisem sou mol Kakuetten am Team e bëssen Damage kënne maachen. Well dat do misst elo e Pokémon sinn. Do sinn ech gespaant, ob mer et kënne fänken oder fighte kënnen oder ob dat awer e Mënsch ass. Mee fir mech gesäit et no engem Pokémon aus.

Okay, et gëtt kee Pokémon Fight, mee d'rätselhaft Kand, okay. An da geet et hei Step by Step virun. Laf net alleng fort. Hey du do vir, dat gëllt och fir dech. Ëppela. Do hu mer eis Mask dann zréck, déi mer wollten hunn. An dat do ass dach e Pokémon. Also wann dat do e Kand soll sinn, an hunn ech awer eppes an der Biologie an der Schoul net verstan. An dat do ass ganz schéin. Wow, mir ginn d'Maske zréck. Komm erof bäi eis. Näischt nuets op dem Bierg ass et. De Rescht konnt mer schonn emol liesen, dat geet ze séier fir mech. Jo, an dat klengt Pokémon-Këndchen hat mer et emol einfach fir eng Aart Léisung ze fannen, e Kompromëss ze fannen, fir et dann flitt trëppelt virun. Eng türkisgréng Mask hu mer opgehuef an déi gëtt an d'Basishaltung gemaach, ëm am Gesiicht vun engem Oni an jo, et huet een op d'Haart verluer. No mech bëssen den Aschenbrödel, Aschenputtel, wou och een de Schung verluer huet, deen haut ze daags an jo, ech bleiwen dobäi, fir mech war dat e Pokémon. En neit Pokémon. Ja, also bei so kann er ausgesehen, da weiß ich nicht, was schief gegangen ist bei der Work in Progress Geschichte. Ähm, die Legende sind wahr, ja, muss ja etwas an der Geschichte dran zu tun sein. Lo kënnt de Jo dann hei. Jo, den Oni war hei. ah, Tanner muss e bëssen hei dat Ganzt äh, bremsen. An heen huet näischt verstan. Also ganz interessant Geschicht. Gott sei Dank fannen ech lo mol fir eise Let's Play, dat mer lo net schon hei Pokémon Fight hatten oder Pokémon konnte catchen. Lo Beck ass hatt net méi esou schei an ka mat eis normal hei eng Geschicht erzielen. Jo, de Jo wësse mer, dat dee vun dem Oni ganz iwwerzeegt ass, vu Fréck no em ass. An jo, wat dat fir Gefiller an em kéint auslösen, dat kéinte mer eis virstellen. Jo mir behalen et fir eis, mir hunn et just mat der Welt op Youtube hei geshared an kucken da elo wat eben hei viru geet. Also et ass schonn interessant. Ech weess elo net wat do als nächst geschitt, mee ech hat richteg Loscht op dee Bierg elo do kucken ze goen fir dee Monster ze fannen. Ah lo muss ech mam Johan verschwätzen fir d'Fest ze verloossen. Also bëssen trauregen Ofschloss vun dem Fest, mee eng Geschicht déi eis nach laang wäert hoffentlech hei jo befaassen. Mee fir mech ass et wéi en neit Pokémon. Ech fannt se e bëssen witzeg datt si e Kand an eng Pokémon vergläichen. Ass scho e bëssen eng cool Geschicht. Fir verschidde Leit sinn Pokémon och souzesoen hir Kanner. Du bass. Mat deem Affer do geschafft. Mir mussen awer lo den Dio fannen, ne? Ass elo hei. Ah, do steet en normal, ne? Jo. Okidoki. Jo, ech hu genuch vum Fessel. Mir loossen d'Time. Mir hunn d'lescht e bëssen dat Spill gespillt. Maachen an der Story lo vill méi. Mir rushen e bëssen duer a mir ginn elo an d'Gemengenhaus. Mä mer kënne wahrscheinlech eng Kéier d'Kapp fir schloffe maachen, wéi d'Nette dat ëmmer esou fréier schéi gesot huet. An voilà, ech brauch mol kee Knäppchen ze drécken den nächsten Dag. An da kucke mer wat eis leeft. Mir hunn elo nei Pokémon gesinn, wéi den Numm ass wësse mer net. An de Pippi mécht hei Frühsport. An mir ginn einfach elo mol raus. Ah dat do ass schonn interessant fir dra ze knabberen mat mat Muerten an Blieder. Mir hunn d'Hoer e bëssen op d'Bierg stoen, ech weess net ob mer dat fir lech och scho gehat? Weess et mol grad net. Mee jo, dat Pokémon ass wierklech interessant. Ech géif schonn tippen, et wär Planze-Pokémon e bëssen extrem ängschtlech a schei d'Pokémon. An da kuck mol, wat d'Geschicht ebe viru seet. A mir mussen eppes schwätzen, ne? Vu wat schwätzt de? Jo, ech weess dat och schonn. Mee ech hunn elo e Stéck Schockela giess an ech hunn dat elo giess. Ah, elo ass et op Enn de Monni vum Bierg, jo. Hm, ech maachen de Geck mat dir, wëlls du jo och mat mir mëss an mir hei esou musse ronderëm tuschele wéi ob mer eppes mateneen hätten, ne? Äh, an elo kommen, kënnt erëm déi eeler Generatioun eis zegutt, andeems mer dann do froe kënnen. Wat déi Legend am Fong op sech huet. Ägyptesch Zuhand ass zu Haus. Dat misst jo normalerweis awer hei jo ewe si, wou mer jo och schonn e Fight haten. An eng Mask wollten hunn an et ware just nach zwou do. Also mäi Gefill ass, dat dat déi drëtt Mask ass, wat de Pokémon geklaut huet. Dat heescht, scho e bësse wéi e Rattfratz, wat e Pokémon kann Saache stealen.

Ah, dat do hunn mer net virgelies. Also dat ass dann e richtegen äh, Geschwëstersträit, dee mer hei um YouTube-Channel hunn. Äh, ja, esou behandelt een deen aneren net. Eppes méi ver... Okay, dat do ass... Äh, mir halen dat eraus. Ech skippen dat emol einfach. Esou, elo kënne mer erëm virun maachen. An elo kënne mer hei einfach eppes ginn, nämlech der Teen Green Mask. Déi wäerte mer elo warscheinlech verléieren. Hallo, dat hei gesäit erëm ganz interessant aus. Mask vum Oni, wou hues de déi dann hier? Mir sinn begéigent dem Oni op de Maskefest. Mir hunn e frëndlech ugeschwat an en ass fortgelaf an dobäi huet en seng Mask verluer. Hien hätt ni gedëscht, dat en Oni nach op sengem Fest, op deem Fest giff sech weise loossen. Also et ass dann den Oni, dee mer do entdeckt hunn. Ass den Oni dann net béis, deen dat Duerf deemools ugegraff huet? Et ass wuel an der Zäit, et dir ze soen. Déi ganz Geschicht ass a Wourecht ganz aneschters geschitt. Aneschters, wat soll dat dann och heeschen? Du solls et och rauskréien, lo Ben. Emmerhin bass du och grad esou dem Oni, nee dem Ogerpon, also do kennt de Pompon dann hier, du häss jedenfalls schlecht kee mam Luca eng Kéier riets, also sou et och déi Déi déi Benes do, soen ech mol einfach, déi packt man da do schonn alles, huet bësse sou eng Logik aus dem Japaneschen a Chineeseschen. Ech mengen, dass Japanesch näischt aus der Sprooch, also Ogepon, wann ee vun Iech Japanesch kann, dee ka mer roueg soen, wat dat erëm fir eng Bedeitung huet. Sinn ech mol gespaant, ob sech een do mellt. Ech sinn an der asiatescher Kultur leider net elo all ze gutt, mä awer virun am Text. Ech erzielen iech elo déi genau Geschicht, wéi se zënter Generatioun an eiser Famill iwwerliwwert gëtt. Maja, kleng, kleng Geschichtscours haut, he? Ah, ok, ech muss der elo Neinke uklicken, ech hätt se elo direkt gären héieren. Wann mer elo d'Geschicht erzielen, ech kucken op d'Zäit, jo mir nach ëm déi 20 Minutten, äh, ja. Also geschitt haut vläit net vill am Part. Ah, kënnt mol eng Geschicht. Ja, ee muss sech sëtzen a mir kënne stoe bleiwen. Déi Geschicht ass vun eiser Famill steets mëndlech viru ginn. Ech hu selwer se vu mengem Papp gehéiert. Se erzielt vun der Wourecht an däerf kee Fall mat den Duerfbewunner gedeelt ginn. An dir dierft op kengen Ëmstänn eppes virun zielen. Euh, okay. Elo gëtt et spooky a spannend, denken ech.

Hu sech selwer d'Verbuet fir am Duerf hinne sech ze unzenäheren bäi nozekommen. Den déi Zréckweisung vun den Duerfbewunner huet dem Mann esou ze déifst wéi gedo, dat hie sech mam Oni wahrscheinlech hannert de Bierg An sinn sech eben géigesäiteg Trouscht gespent a fëerten hunn an der an am Bierg an der Höhle, wou mer jo lescht Kéier waren, e bescheident Liewen eben ofgehalen. Een eenzelen Duerfbewunner huet dat awer als Mëtleed empfonn an d'waarm Mask geschnitze. En huet eng méi Masken nogefäerdegt fir de Mann a fir den Oni an huet hien se geschenkt. An d'Maske ware mat Glatz an Edelstengen ausgeprägt a vun der Heemecht vum Mann ebe verfeinert. Mat de Maske konnten déi zwee hir Gesiichter verstoppen a sech ënnert d'Dierfler, also iwwer d'Duerfbewunner, mëschen. De Mann an den Noni waren iwwerglécklech an hunn dem Maskeschnitzer villmols Merci gesot fir seng Güte. Mat de Masken hu se sech Gesiicht ebe verstoppt an hu sech och op d'Duerffest getraut. An nu huet jiddwereen iwwert déi rätselhaft Besicher mat deene schéine Maske geschwat.

Si hunn sech an dat Haus vum Mann ageschlach a vum Oni eben, an si probéiert hir Masken ze entmuechten. De Mann deen zoufälleg zugéige war, vermocht huet eben eng vun de Masken si hinne gi fir ze beschützen, Déi iwwereg 3 Masken sinn awer geklaut gi vun den 3 Pokémon. Eng puer Stonn spéit ass den Oni vun zu der Höhl zréck komm an jo en huet Spuere vun engem Kampf fonnt an d'gréng Mask just nach zréck fonnt. Den Oni huet sech d'Mask opgesat. An en huet nach d'Hoffnung eben am gehat, de Mann do zréckzefannen. An do huet en déi dräi Pokémon gesinn. An déi sech äh, mat den dräi Masken amuséiert hunn an ass iwwer se hiergefall. Äh, an déi aner aus dem Duerf wossten natierlech net, wat d'Realitéit war. Déi wossten net, wat an der Höhl geschitt ass. An si hu just e béisen Oni gesinn, deen Hinnen Angscht gemaach huet an net ze bänneche war. An hiren Aen waren et eben déi dräi Pokémon, déi dat Duerf mat hirem Liewe beschützt hunn. An aus Dankbarkeet hunn se déi Pokémon dräi Gefährte genannt an hunn fir se gebiet zur Rou. Den Oni huet sech huet sech wéi gedo an ganz mat déiwer Trauer ass en ee alleng a seng Höhl zrëckgaang. An jo, dat schéngt menger Meenung no en Geschicht ze sinn. Eng richteg traureg Geschicht, eng richteg krass Geschicht am Sënn vun op eng Kéier, wat mer am Ufank vum Let's Play hei erkannt hunn, ass dee béisen Oni guer net esou béis wéi mer gemengt hunn, mee et sinn déi dräi Stëppeler, kann ech se mol einfach nennen, déi dann, jo, du sees et gutt, Hanna, also Wierklech, dat do mierkt ee mol entweder d'Geschicht, eng Geschicht ka méi Variatioun hunn, méi Point de vuen hunn. An et ass ëmmer gutt a wichteg, sech eben aner Leit do och vläit unzehéieren. Also ech si grad wierklech positiv iwwerrascht, wéi de Let's Player nach op eng Kéier eng ganz aner Wend ka kréien. Oh, ich muss wirklich soen, es sinn. Äh, ja, dat ass, dat ass de Problem so vum Beschass aus engem Decoder. So, ich will och bësse so am Lëtzebuerg kannst net Verglach machen. Wann een eppes hierop plappert an net, net wirklich Beweis dofir, da gleeft all Boomchen, all Bobchen an all äh, Wäschfra op Lëtzebuerg gesot, op eng Kéier dann eng ganzer Geschicht. Äh, kann ee wirklich soen, Ob mir elo dat do hikréien, deen, dee Mëssel, dat Mëssverständnis do ëmzedréinen an déi richteg Realitéit, do sinn ech gespaant drop. Mee et ass wierklech och erëm krass, dat do ass einfach esou en Thema, beweist e bëssen esou vun der Mënschheet, d'Angscht virun neie Saachen. Also do gëtt, mir hunn et jo am Ufank elo virgelies, datt mir wierklech eng Situatioun hunn, wou dann zwee Friemer an en Duerf kommen a se gi scho mat schifen Aen ugekuckt, an dat se wierklech da just mat Hand vun enger Mask sech kënnen an d'Duerfbewunner setzen, déi sech dann och gläich fillen an och interessant sinn, well se Beskamer sinn. An da ass scho wierklech erëm ganz grousse Kino vun der Pokémon Company, vu Game Freak, fir dat esou hei anzebauen. Also eleng d'story-based Geschicht huet dann awer emol d'Breath of the Wild-Zeen bësse verluer. An jo, elo kucken mer da mol iessi nach dee Maskeschnitzer do ze fannen, soen ech mol sou. An hatt kritt sech nemmi an, well et déi ganz Geschicht joerelaang domm erzielt krut huet, datt een e schweigen an et vu Generatioun vu Generatioun ass et ebe virugezielt ginn. Jo weess der Tiercher do net? Nö. Elo ass ëm d'Fro, ziele mer him dat iwwerhaapt dann nach? An de Jo ass e Risefan vum Oen, dat heescht de Jo ass och kee sou béisen. Deen huet huet eescht si sou vum Gefill gehat, dat deen Ogäert Hon do net all ze schlëmm ass. De Jong ass recht feinfühleg, gutt méiglech dat net intuitiv eppes gemierkt huet. Also wéi ech grad gesot hunn, esou schlecht Gefill, esou eng schlecht Mënschekenntnis huet deen och vläit net, oder Pokémon-Kenntnis muss ee jo mëttlerweil soen. An. Et ass wierklech en Tex-, en Part hei, vill Geschicht, vill Story. An et feelt en Deel vum Edelsteen op der Plack. An hie ka se vläit preparéieren. Also ech nees déi awer Gefiller, datt hien hir lo nach de Typpchen ass, deen déi Mask do geschnidden huet. Just en eelere, eng eeler Generatioun, ne? Jo da kanns du se preparéieren, mee ech, also mäi Gefil seet heen ass den de Schnitzer vun der Mask fréier gewiecht. Well wouhier soll hee soss déi Geschicht do wëssen? Mee jo ganz cool, ganz interessant Geschicht. Kucken mer mol op do elo. Hien huet genou gelauschtert dee Fatzert, ech feieren dat richteg gutt. An lo geet hie wahrscheinlech bäi de béisen Oni erop oder esou. Wow, dat ass gutt gemeet. Also mir gefält Let's Play, net de Quatsch, mir gefält den DLC. Let's Play weess ech net, ob e mer gefält, gesinn ech herno op Youtube wéi wéi d'Resonanz vun de Leit ass. Dat ass awer cool gemeet, sou eng kleng Zeen, dat en einfach nogelauschtert huet an. Ja, hie fillt sech elo schlecht vläit par rapport zum Hanna, well d'Hanna einfach de Geck mat em mécht. An de Jo weess dat schonn alles, Hanna. Du bass och net grad dat, déi hellste Kiischt vum Kuch, wéi een dat elo op Lëtzebuergesch seet. Muss mol omaan. Dech mam Jo treffen. Ok, ech kucken net op d'Auer, mir kënnen dat nach séier maachen. Kuck mer dee mol iech ze fanne vläit. Okay, ja, en ass net wäit fortgelaf. Nees si mer wierklech ma Peanut do net mer alles matkrut huet. Denke schonn, also ass och witzeg gemeet. Ech hätt vläit als Bopi do vläit eis an en Zëmmer versat, an d'Lietzer gemaach an dann e seriöt Gespréich ofgehalen. Dat wär vläit déi bescht Solutioun gewiescht. A wou steet hie elo? Iergendswéis fanne mer. Muss, huet en sech erëm verstoppt? Amnesie, jo mir hu grad eng Amnesie well mer en net fannen he. Ah do steet en. Jo hallo. Wou hues de mat menger Schwëster driwwer geschwat? Mir sinn och elo e klengen Drecksäck am Sënn vun dat mer net wierklech Geschicht viruezielen. Ja, verstinn. Der ass e bësse fort an der Paradiesebene op der aner Säit vun Oniyama. Richtung Nordwesten ass den de Bierg, Berg erop geholl an looss eis opbriechen. An ech kucken op d'Zäit a wann hie seet, dat ass wäit fort ze goen, géif ech soen, ass kënnt elo nach eppes. Jo, ech verstinn dech. Bah, ech hunn, jo, ech si mar awer gelo net recht. A mat där do Geschicht, kucke mer eng Kéier op d'Kaart, wou déi da lo soll sinn. War mer wierklech do? Bon, et gëtt mol net do gewisen, wou mer do elo mussen hin. Da wäerte mer warscheinlech eng Kéier lénkserhand mussen. Jo, mir gi lénkserhand och en plus dann eng Kéier. An ech géif awer soen, dat ass e ganz wäite Wee. Dat presentéieren ech iech an engem anere Part. An et wäert warscheinlech e ganz laange Wee ginn, datt mer eréischt zum Schluss déi 10 fanne wäerten. Sou, ech wäert dat nokucken. Et war e ganz interessante Part. Et ass vill geschitt am Sënn vu storyméisseg ass ganz vill geschitt. An dann nächste Kéier geet de Spaass virun an ech hoffen dann, datt mer déi drëtt a lescht Tafel gesinn. A vläit och schonn legendäert Pokémon, wie weess. Bis nächst Kéier, eng schéi Rescht vun der Woch gewënscht. Bis dann an ciao ciao.